Dostlar, şu wagt ýanky ýerde garnymyzy azmaz doýurdyk. Indem bir dag bar eken, bärde belli daglaryň biri. Şo tak barýas. Olam uzaklygy bäş ýarym kilometr eken. Bir ýarym sagat ýöremede şunça goçlar bilen şeýle ýöräp ýokarlykka gitmeli-de. Dagyň az ýadymda düşýän bir zat bu zat dagy. Ony aýdar ýa-da aşakdan ýazar. Siziň aýtjak zaryňyz bar? Sen?
Sen çok paka.
Entek energiýany harjama alýaňmy? Entek baryp demle.
Köp ýöremeli.
Onda getdik. Dostlar, şu wagt gelýär. Obalaryň içinden geçip barýar. Gaty bara. Aýdýan-a, düşündirip bolmaýar bäriniň owadanlygyny. Şu daş-töwerege seret-ä. Ýaňy biz aňyr tarapdan ýöräp barýardyk, karta seredip, onnoň bärden bir ýaşaýjy aňyr tarapda däl, bärden gitmeli diýip, şu wagt bize ýol görkezdi. Ýogsa aňyrsy biraz problemlirak diýdi.

Heý, oba aňyrda aşakda galdy. Şeýdip, gitmeli entäk ýokarlykka. Näl, keýpmi? Ösdüm ýa batar. Eý, gaýrat et, ha. Ölmesin. Soňuna çenli. Soňa çenli depesine çykýançak durma ýok. Döwlediň-ä batary öçdi, yzda galdy. Şul çuňa sögärin kara. Haýsy?
Ýok, sogmaz. Ýöne Bärde ýöremesem bir aýratyn keýp. Birem ýaňy aşakda aýyň suraty bar eken. Aýy görseňiz atmaň diýip dur. Aýy atmak gadagan. Bulam diýmek aýy ba diýmek bolýar. Ýöne adamdan gorkuly däldirler aýam. Aýa zat diýmeseň özi

Bärini görkezeýin. Ana. Şeýle. Ana da berdi gel ya. Indi çykyp barýan dagymyzam şu öňümizdäki dag. Şundan şu ýokaryk çyksak boldy. Soňandan Everest bizimki. Onu näme azajyk galdy. Gaýrat edeli. Ondan aňa bir çadyr zat gurmakçy. Berden aýma edip gelýär. Dostlar, şu wagt ýetip gelýär. O aşakdan ýöräp şeýle aýlanyp şeýdip şeýdip şeýdip şeýdip şu taga çenli geldik. Indi gelen dagyňam çür depesine şol Ukraina baýdagynyň duran ýeri. Şu wagt hemmämiz Baýa bile görelýär.
Nemäň deňine çykdykda, buludyň deňinden hem ýokarda seret, buludyň deňinde.
Şoň deňinden hem ýokarda şu wagt. Indi bäri hem şaý göremzok, üstü nähili. Çadyrymyzam şu ýokarda goýjak bolýar. Indi siz bilen bile görmek üçin şu wagt Aýtma, o öýlerden aşak.

Ýeri. Ene. Geldik. Karpatda. Başga da. Näme bolup gitýär? Karpat, Karpat.
Ýa. Şu şunda ýeten şu dagyň ady başga.
Garabylmy?

Geldik. Isleseňiz pul töläp bular bilen çykyp bilýäňiz, ýöne biz piýada çykdyk. Arassa howany dem alyp çykar diýdik. Indi Ah, çadyr üçin ýer gözlemeli. Gör. Oýunlar kändir. Dostlar, Şu wagt çadyrymyzy gurduk. Aslynda ine şu tarapda gurjakdyk. Sebäbi irden turanda aňyrsy oba şeýle gaty bet. Bärsi oba. Irde turamyza has tebigaty gowy synlarys diýip. Ýöne ýa-da bärde, bärsem erbet däl. Sebäbi aňyrda ot ýakylýan ýer bar eken, şonysy gowy eken. Olary ýa bizden öňürti gelip alypdyrlar. Indi bula meň çadyrym. meň çadyrym bilýäňiz. Ýöne agşam sowuk bolar. Nä, eger sowuk bolsa bulonka geçer. Nä bulonka äpet näçe kişilik? 4 kişi arkaýyn sagýa. Uly. Şu goşlamyzdan tek salmadyk. Aňarda bir çadyr bar, bärde iki çadyr bar. Şoň ýaly bu gün toplam 2 4 5 çadyr. Döwlet bilen dadam Berdem odun ýygnamana gitdiler şu wagt. Menem bärde size biraz gürrüň bereýin diýdim. Indi odun toplam agşam ot ýakyp naharjyga sar etmeli. Näçe kilometr ýöräp geldik, gowy ýadadyk ýöne gelenimizde degdi. Gaty gowy. Ýa bäriň howasy

Oduna, odunlara sereda. Pomidor bar, ýumurtga bar, sogan bar. Ýetigiň ýetigi. Aňyrdaky dost oglanlar hem mangal dady, köz berip gitdiler. Bärde, aňyrda bär töňňelemimiz bar. Aňyrdaky dost oglanlardan palta dazallyk. Kimiň çapany aýtjak? Palta alyp, bärde muny çapdyk. Muny Galyň galyň men çapdym. Munam men çapdym. Ýa ýaňy şuny çapyp giden 16 ýaşyndaky oglan bäriň bar, zwer bolup gidipdir ogla, elinde palta, arkasynda pyçak. Tüweleme bar, menä berekella diýdim oňa. Indem häzir nitip edenden ot ýakyp, Bärde-de şunýaly pomidorjyk, ýagjagaç, soganjagaç, ýumurta, ýumurtamyz bar aňyrda. Aňyrda öýlerimiz. Şonýaly. Sen näme edýäň bärde? Men sakat aldym.
Bulam Günüň batyşy şuway batyp otyr. Men bilýän, bilýän şu wagt bara içiňizden-de käşgä men hem seň ýanyňda bolsadym diýýäňiz. Nesip bolsa siz bilen hem bolar näme. Öňler Döwlet Berdi dagam arzuw edýän ekenler şeýdip de. Salam Berdi.

Sen näme diýjek bolduň Döwlet? Prosta diýmäne wasp edip bilemok.
Diňe seredip Живой görmekden başga. Näç beýdip dursuň bu wagt? Surat alym, zada çykyp bolmok owadan zada. Tüweleme.
Aý bolup bilýä. Keýpini çykaryň. Ine bularam güneşiň batyşyny surat almana geldiler. Indi Instagram zatda goýmalyna. Şon ýaly indi biz odun odun odumyzy ýakaly, soň garyn doýurmaly, nahar edeli, la edeli. Garaňkam düşüp gelýär. Agşamam ukulele bilen keýp. Sagat näçe? Üçiň ýary. Mene men näçe çak bolup otyryn. Biraz. Mene men näçe çak bolup otyryn. Oduň başynda köpräk oturypdyr. Beýlekiler aýýam ýatyp galdylar. Men şu wagt hemme zat taýýar. Ýarak çadyryň içi. Bärde uly sumkam. Bärde kiçi sumkam goýdum. Özüm häzir

daňdanjyk turup, biraz aýlanmakçy bärleri. Onda näme? Gijämiz rahat bolsun. Saglykda görşeliň. Aç.